Ve ufevvidu emri ilâllah, innâllâhe basirun bil ibâd. Muhterem müslümanlar, ürmetli cemaatım, bu afta bütün insanlarnı ve bütün müslümanlarnı, elbette ki, Raatsız etken ve meraqlandırğan bir mevzunı közden keçirecekmiz kene de. Bütün yaşayış insan ahiret yaşayışınnen, ahiret añlayışınnen yaşar. Bu dünya bizge yaqın olğan bir dünya. Duyğanımız. Toqunıp añlağanımız, bir dünyada yaşaymız bizler, materialnıy bir dünyada, amma ahiret dünyası bizlerge hep qapalı qalğandır. İnsanlarnıñ göñlünde ahiret añlayışı kerekli derecede bilinmegendir. Şimdi, her şeyge rağmen, Allahu Taalânıñ Quran-ı Kerimde ve Peyğamber Efendimizniñ aleyhissalâtu vesselâmnıñ hadis-i şeriflerinde aytılğanından soñ, insanlar kene de, kene de ahiret añlayışını bir kenar çıqta tutalar. Ahiretke iman, aslında bizim imanımıznıñ iman şartlarından birisidir. Şimdi, ahiretniñ ne vaqıt qopacağını insanlar er vaqıt meraqlanalar. Bir talay gadalkalar, işte vangalar, bilmem başqaları. Bir-eki bir şeyler söylerler. Men, menim aqlımda bar, meselâ, eki biñinci yılında qıyamet qopacaq, dep, öyle bir laflar yürsetilgen edi. İşte, bütün bular ne qadar yalan bir şey olğanını, yani kimseniñ bilmegen bir Kün o, Qıyamet künü. Allahu Taalâ yanında saqlıdır. Allahu Taalânıñ yanında saqlıdır bu künniñ ne vaqıt olacağını. İşte, bilemiz ki, ahiretten ögne İsrafil melegi kelip, Allahu Taalânıñ emrinen, elbette ki, kelip sürğa üfürecek. Öyle bir alet bar, sür, dep aytıla, üç kere oña üfleycek. İsrafil aleyhisselâm bile ne vaqıt bu kün olacağından haberi yoqtır. Bütün bilgi Allahtadır. Bu ğayıp bir ilimdir. Ğayıp, yani ğayb arapçası, yani bilinmegen, sakralnıy, sokrovennoye degenimiz rusçası bir bilgidir. İşte, Allahu Teala Quran-ı Kerimde Qıyamet suresinde bizlerge neler buyura? La uqsimu bi yevmil qiyame, dep buyura Allahu Teala. Yoq, yoq, men, dey Alla, Qıyamet kününe yemin etem. İnsanlar red eteler. İnsanlar, yoq, öyle bir şey olmaz, bu ikâyedir, tap o vaqıtlarda, dep işanmay ediler. Yoq, Alla dey, men bu künge yemin etem, Qıyamet kününe. Ve la uqsimu bin-nefsil-levvâme, İsyankâr, nankör bir nefis, oña da yemin etem, dey Alla, oña yemin etem. Eyahsebul insanu en len necma'a izameh. İnsan, bizim onıñ kemiklerini toplayamaycağımıznımı tüşüne? Kemikler, dağılğan kemiklerni Allahu Taalâ toplaycaqtır. Ğayrıdan toplaycaqtır. İnsanlarnı tiriltecektir. İşte Qıyamet Künü degenimiz, bütün insanlar kene canlanacaq ve esap verecek bir kündir. Allahu Taalâ dey, insanlar böyle bir şeymi tüşündiler? Biz olarnıñ kemiklerini bile toplarmız, dey. Hatta Allahu Teala dey, Belâ qâdirîne alâ en nusevviye benâne. Hatta insannıñ parmaq ucularını bile ğayrıdan yaratırmız, dey Alla. Parmaq ucuları er kesniñ farqlı bu dünyada. Dünyağa kelip ketken insanlar sayısı var, esabı yoq bu küngecek. Allahu Taalâ dep biz o parmaq uclarını bile yaratırmız ğayrıdan. Qıyametkemi işanmaysıñız? İşte, Allahu Taalâ böyle bir haberler bizge bere qıyametnen ilgili. Bel yuridul insanu liyefcura amama. İnsan öyle bir yaratıq ki, dey, kene de, kene de ve kene de günah yapmağa arzu eter. Kene de günahın içine kirer, çünki nefis saibi. Yes'elü eyyâne yevmul qiyâme. Ve Qıyamet Kününiñ ne vaqıt qopacağını da sorar, dey Allah. Meraqlana çünki insanlar. Qıyamet ne vaqıt? Bütün, ayttım da, bütün insanlıqnı meraqlandırğan bir mevzu. Bu dünyadan biz ne vaqıt qopacaqmız? Artıq bu dünyanen ne vaqıt bağımızı qoparacağımıznı insan meraqlana. Ne vaqıt men kitecem bu dünyadan, aceba daa ne qadar qaldı maña? dep insan meraqlanır. İşte, Alla dey, insan er vaqıt devamlı sorar. Hatta Peyğamber Efendimizniñ, aleyhissalâtu vesselâmnıñ, yanına bir adam keldi de bir vaqıt Peyğamberimizden soray, Ya Rasulallah, qıyamet ne vaqıt qopacaq? dep sorağandır. Peyğamberimiz o insanğa er vaqıt hatırlatqanımız bir hadis-i şerif ne degendir, Sen ahiret içün ne azırladıñ? dep sorağan. Sualge sual olıp cevap bergen. Yani müim olğan, müim olğan ahiretke hazır olmaqtır. Ahiret illa bir kün olacaq. Qıyamet künü illa bir kün olacaqtır. Qıyamet qopacaqtır. Amma ne vaqıt? İşte bütün bilgi Allahtadır. Allah ne vaqıt? iradesini qullansa, ne vaqıt istese, o zaman qıyamet qopar. Amma asılında bütün qıyamet, qıyamet, insanlarnıñ göñlünde, yüreklerinde indi çoqtan qopmağa başlağandır. Edepsizlik, fenalıq, zulum, İşkence, yalan, boten, bütün bular insannıñ içindeki dünyasınıñ bir qıyametidir bular. Allahu Taalâ belli bir qanun qaideler qoya, bular yasaqtır, yalan aytmaq yasaqtır, boten aytmaq yasaqtır. Meselâ, bir düzen bar, o düzenni insan bozğandır artıq. İşte, qıyamet demek düzeniñ bozulmasıdır. Quran-ı Kerimde ayetler bar, Deñizler qaynağanı vaqıt, dey. İşte, yıldızlar tökülgeni vaqıt düzen bozulacaq. Bir düzen bar, bir garmoniya bar dünyada, işte o bozulğanı kün qıyamet qopacaq. İşte insannıñ iç dünyasında bu qıyamet endi çoqtan qopa. İnsannı aqsız yerge öldüreler insanlar. Aytqanı kibi, yalan, boten, eksik degil. İşte, baqıñ, Allahu Taalâ bizlerge kene de Quran-ı Kerimde devam ete, bu Qıyamet Suresiniñ devamında bizge aytma, ne vaqıt qıyamet qopacaq? Fe izâ beriqel basar. İnsan şaşırğan bir vaziyette qalğanı vaqıt, dey Alla. Şaşıracaq insan. O körgenine inanmaycaq. Böyle qalacaq o bir turğan yerinde. Şaşıracaq. Fe izâ beriqel basar. Ve hasefel kamar. Ay tutulacaq. Vaqıtta, ay tutulğanda qıyamet qopacaq, dey Alla. Ve ve cümi'eş şemsu vel kamar. Küneşnen ay birleşkeni vaqıt. Yani aytqanımız kibi, düzen, tertip, nizam, Allahu Taalanıñ nizamı bozulğanı vaqıt artıq her şey yoq olacaqtır. Kullu halikun illa vecheh, dep buyura Allahu Taala Quranı Kerimde. Her şey yoq olacaqtır, tek Allahu Taala qalacaqtır. Tek olğan, bir olğan Yüce Allah Celle ve Ala qalacaqtır. O kün, o kün, dey Allah Quran-ı Kerimde, insan, Yekulul insanu yevmeizin eynel mefar. İnsan soracaq o künü, Qıyamet Kününde, Yav, qaçış qayerge? Qayda qaçacamız? İnsan şaşıracaq ve soracaq ki, ya qayda qaçacamız bu felâketten biz? Allah dey, Kella, la vazar. Qaçacaq yer yoqtır. Qaçacaq yeriñiz yoq. Vaqıt keldi, artıq qaçacağıñız bir yer, sığınacağıñız hiç bir yer yoqtır, dep ayta Allahu Teala Quran-ı Kerimde.

O kün insanğa, insanğa onıñ ne yapqanını, bu saatke qadar ne yapqanını ve özünden soñ ne qaldırğanı bildirilecektir. Esap künü başlaycaqtır işte. Er kes öz esabını berecektir. Allahu Taalâ. Allahu Taalâ er kesden sual soracaq ve bütün esabını alacaqtır. İnsan, dey, eger istemese de, qarşı çıqsa da, qarşı çıqsa da, o, esap olacaqtır, dep buyura Allahu Taalâ Quran-ı Kerimde. Şimdi, bizler, musulmanlar olaraq, Buña kesin bir inancımız olması kerek. Qiyamet kününe, işte, men bu şeylerni hatırlatqan edim daha evvelki vaazlarda, böyle bir añlayış bar, insan inanmay ya inanmay, o bir dünyadan kim qaytıp keldi dep ayta. Anda kim barğan? Seniñ añlatqanlarıñ nedir? Bir de külip üstüne öyle ayta. Anda kim barıp kelgen, kim qaytıp kel, barıp kelgen? İşte bu insanı dinden, dinden çıqarğan bir mevzu. Dinden çıqarğan bir vaziyet. Alla saqlasın, e, bu insan dinden çıqar, onıñ farqına bile olmadan. farqında bile olmadan. Onıñ içün bizler qıyamet qopmazdan, işte, qıyametniñ alâmetleri endi çoq alâmetler, Peyğamberimizniñ de bildirgeni, alâmetler endi çoqtan olıp başladı, kerçekleşip başladı. Kerçekleşip başladı. Ne vaqıt dey, Peyğamberimizniñ bir hadis-i şerifinden men, qısmet olsa, sözümi yekünleyim. Ğanimet, ğanimet, yani trofey degenimiz şey, rusçası trofey, fuqarelerge degil de, baylar arasında paylaştırılğanı vaqıt. Qıyamet qopacaq. Emanetke verilgen şeyniñ saibi alamağan vaqıtta, birisine bir emanet beresiñ, alamaysıñ ya adam qaytarıp bermey, qaytarıp berse de qıyanetlik yapıp qaytarıp bere, seni qabaatlap bere, bu qıyametniñ alâmetlerindendir. Zekâtnı ibadet degil de, Bir ceza olıp körgeni vaqıt, dey Peyğamberimiz, adam belli bir derecege ulaşqan, zengin, fuqarelerge yardım etmesi kerek, zekâtını verecek, kelip deysiñ, zekâtını ver, adam, men neçün berecem, dey, men gece-gündüz çalışam, e, barsın o da çalışsın, o da qazansın, dey. İşte bu bir ceza, o yüreginden qoparalmay o mal-mülküni, servetini, cebinden çıqarıp veremey o fuqari insanlarğa. İşte bu qıyamet alâmetlerendendir. Adam anasınıñ aqlarına riayet etmeyip, qadınnıñ sözüni diñlegeni vaqıt, dey Peyğamberimiz, ne ola? Kelinler anasını bıraqtıra öz qocasına. Ya qartlar evine bıraqtıra, ya da baqtırmay, anası qartlığında hor qala. Erkekler erkekligini yapmamağa başlağanı vaqıt işte, qıyamet qopa, düzen, düzen bozula. Peyğamberimiz devam ete, Babasından uzaqlaşıp dostuna yaqın olğan vaqıtta, dostunnen daha yaqın babasına köre, camilerde uyğun olmağan sesler yükselgeni vaqıtta, bir milletniñ başına uyğun olmağan kimseler reis olğan vaqıtta, O milletni uyğun, lâyıq olmağan insanlar yönetken vaqıtta, işte qıyamet alâmetlerinden, bizler bularnıñ çoqusını endi bugün yaşaymız. Qıyamet alâmetlerinden çoqusı endi yaşana bugün. İşte, raqı çeşitleri çoqlağan, çoqlaşqan vaqıtta, dey. Varmı? Var! İç, iç, içki çoqlaşqan vaqıtta, dey Peyğamberimiz. İşte, muzıka aletleri çoqlaşqan vaqıtta, qadın yırcılar çoqlaşqan vaqıtta, dey Peyğamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm. Bütün bular, qıyamet alâmetlerinden. İnsanlar özlerinden evel yaşağan insanlarnı yamanlağan vaqıtta, Peyğamberimiz dey, Ölüleriñizni yahşılıqnen añıñız. Amma biz o ölgen insanlarnıñ artından ep yaramaylıqnen añamız çoqusı vaqıt. İşte bu bir qıyamet alâmetlerinden bir danesidir. İşte. Deccal kelecektir. Bilemiz, qıyamet alâmetlerinden Deccal, rusçası Antihrist degenimiz bir varlıq kelecek. İsa aleyhisselâm inecek dünyağa. İşte bütün bu alâmetler qıyamet alâmetleridir. Peyğamberimiz dey, Ölümlerniñ, yani öldürüvlerniñ çoqlaşqanı vaqıt, İnsannı bugün ayvanlarnı öyle öldüremeyler. Ayvanlarnı daa çoq aq-uquqnı qorçalaylar bugün de bugün. İşte insannı qolay-qolay hiç böyle qabaatı olmadığı bir alda qolay-qolay öldüre bileler. İşte bu da qıyametniñ alâmetleri. Peyğamberimizniñ aytqan sözüne köre, qıyamet şu eki parmaq arasında qadardır. Aslında, insannıñ qıyameti ölümden, artıq ölgen künden başlar. Ölüm bir musulmannıñ, bir adamın qıyametidir. Çünki qabir qabir ayatında, hadislerde de aytıla, vaqıt başqa türlü keçe. İnsanlar uyanacaqlar Qıyamet Kününde, deycekler ki, biz öğleden soñraki vaqıt qadar mında olduq dep bilemiz. Ne, bu qadar vaqıtmı keçti, dep şaşıracaqlar. Öğleden soñraki vaqıt qadar onda bulunacaqlar. O yerdeki vaqıt bam-başqa keçe. Onıñ içün Peyğamberimiz dey, bu eki parmaq arasındaki qadar yaqındır. Esas olğan, bu künge azır olmaq ve, Alla saqlasın, çeşit türlü olmaycaq laflarnı etip, böyle şeylerge, bu günahqa kirmemek kerektir. Yani, anda kim barıp keldi de, kim bile onıñ ne olacağını, dep. Demek, insan Allahu Taalânıñ az evvel oquğanım ayetlerine işanmay. İnanmay, Quran, Quran dep ayta, menim yüregim temiz dep ayta, amma Allahu Teala dey qıyamet qopacaq, sen esapqa çekileceksiñ, e, anda kim barıp kelgen dep aytıp tura insan. Bu bir birine bir zıtlıq, bir nestıkovka ola. İşte insan onıñ içün öz imanını közden keçirmesi kerektir bunıñ içün. Allahu Teala. Cümlemizge qaviy iman saibi olğan, Allahu Taalânıñ emirlerine qulaq salğan, yani qıyamet qopmazdan ögne onıñ esabını vergen, öz-özüne esabını vergen, Qullarından cümlemizni eylesin ve her eki dünyada da bizlerni bahtiyar eylesin inşalla. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi Rabbil alemin.